Zawhna hnu hnung ber atan chuan i ngaihdan hriat kan chak a, hei sawi ang khan he bill chungchanga sawi hlawh tak chu Mizo hmeichhiana hnam dang pasal a neih chungchanga khan i ta a ni. Tah chuan Mizo hmeichhia i nih ve bawk angin hnam dang pasal neih chungchangah hian ngaihdan pawh i lo nei thei a, sawi ve duh te pawh i lo nei thei a, chulai chu eng nge thai ti em ti lo em tih te pawh a awm thei a, i ngaihdana kha kan hre chak khawngaih in min han hrilh. Hemi hi kan Chief Minister in Assembly House-a rawn sawi hnu khanin hemi nupui pasal nei chungchang hi vawi ni thleng mai hian social media social media lamah hian sawi bang thei lo ni, sawi tawk an awm deuh reng mai ni. Umm, aw, hnam dang pasal neih chungchang hi nia han sawi deuh fak fak hi a nuam lo chin te pawh awm ve thei a ni a, amaherawhchu nia min han zawh takah chuan, Ka ngaihdan kha a ni mai a, a dik vek e pawh ka ti ni chuang lo, mimal ngaihdan kha a ni ve mai a, hetih zawng hian han sawi dawn ta ila, nupui pasal neih hi chu mimal zalenna a nia, tumah kan va insawi sel thiang lo va, mimal duhthlanna, mimal zalenna a ni tih kha kan sawi hmasa ber duh a, amaherawhchu chuti nih mek lai chuan thil hriat Thui ve deuh ngai, hriat belh ve deuh ngai awm a ka hriat kan sawi zawm duh a. Ministry of Home Affairs, Government of India hian India rama state hrang hrang te Chief Secretary theuh hnenah khanin ST leh SC Certificate, Schedule Tribe leh Schedule Caste Certificate issue chungchanga lehkha te a lo thawn tawh a. Tin chu bakah Schedule Tribe leh Schedule Caste hmeichhia ten hnam dang, I an tribe pui ang ni lo i ti mai ang, pasal an nei a, an inkar a lo piang, an fate hma khua tur chungchang i case an put luh, apex court, supreme court a chai hrep lo ni tawh, thuthluk na lo chhuak ta tih te pawh sawi tur a awm a, hei tunlai te pawn kan phawrh kan phawrh kual a ni. I heng zawng zawngah hian kei ka sawi duh chu hei hi a ni, Mizo hi te hi mak tak leh Danglam taka Pathianin min din kan niin ka hria a, hnamah pawh min siam nak tak leh danglam taka a siam kan niin ka hria a. Thuthlung lui huna Juda hote ina ih an an Juda, an Judana, an Jerusalem an ngai hlu em em a, Jerusalem ka theihnghilh che ai chuan engtin nge tih kha eh nge ni ka lei hi ka dangah bet rawh se, ka kut dinglam hian a thiam theihnghilh rawh se an lo ti ang deuh thaw hian Mizote pawh i tun thleng hian Hei kan in pum khatna leh kan Mizo na hi hei a tawp thei lo a ni. Chuan in Mizoram te hi han en tai la, khawvel ram dang changkang zawk leh nuam zawk leh ram hausa zawk nena teh khin chuan Mizoram tlang ram chhengchhia engkim mai hi i kan ram sum leh pai dinhmun te pawh en ta ila kan kan sang lo, kan ropui lo a ni. Mahse Mizo hmeichhia te hi Zaza chu ka sawi thei lo, a tam zawk te hi chu kan Mizo naah te, Mizo society ah te, Mizoram bakah hian kan tlei zo tak tak lo. Ram hla taka awm te pawn an ngaih ngawih ngawih leh YouTube channel an siam pawh a viewer tura an duh an rawn focus chu Mizo te tho a ni. Chu chu a nih avang chuanin ih. Nupui pasal neih chungchangah chu chu nei rawh se nei suh se tih lam kha i ka sawi lo. Ka sawi duh ber zawk chu kha chu mi mal zalenna a ni. Schedule tribe chungchang, schedule caste certificate nei thei nei thei lo tih ang chi te Mizo ni ta ni ta lo tih vel a buai buai peih lo chuan Mizo val nei mai rawh se tih kha ka ngaihdan a ni mai. Mizo val ngei nei sela Zolanu leh Zoval inkar apiang te hian tribal certificate ah buai buai ngai lo ni khat a rei lo te in DC office ah ka tribal certificate bo se ka va leh lan thei supreme court ka la ngai lo i hrem khutah case zuk file a pawisa tam tak se na thu buai rei tak nghal ngai lo tribal certificate awlsam tak in a nei thei khatiang ang neih duh si ho kha chuan Zoval ngei nei mai rawh se. Tih kha ka ngaihdan a ni. Umm e, a chiang e, a lo awm hle mai. Chu chu ka ngaihdan a ni deuh tawp mai. Bible chi sawm sarih paruk chuang clear hma bak kan la nei a, kan tih ni miah lo, kan mawh ni miah lo. Sawrpa hma hmasa kih hnawk kan thenna turah hian kum thum chhungin thenfai hman kan tum a ni. Sports ah pawh tam. Amar chu zualpui kha kan han sawi a ni mai a. Tin, kan loan interest rulhna hi hei hi. Speaker, Sports ah khan eng za nge a ni tih hi sawi tlang lo lo se la, nuai sawmhnih a tling em tih te pawh hi kan hre chak alawm a le. Kalpai pek ho kha kan rawn pe dawn se nia ka ti tawh kha.
Session hmasa pawi ti tawh a, khawn thlengin min la pe lo a.
Pu Speaker, sawrkhar suma Gangtok khawpuia Circuit House-a upa te tan pawh a upa nihna atanga tlak vang vang na tur ang chi te pawh hi sawi hi a tha ngem aw tih thleng hian kan ngaihtuah ve tawh a ni. Chu chu vang chuan zu in nasat lutuk avanga I kal thei lo tiang chi te pawh hi sawi tur hi a awm mah se min ngaidam ula duh leh expand in duh leh kha kha chu ti ni se ka bial ah pawh khian a awm work order a awm lo a lo lai ro tih tawp kha a awm a ni. Awle kan minister hi khai phah awk kha kan ti tawh kha. Department khan lo chhin che ula. Aw tih tak lai ah kha zawhna pawh ka zawt a. Eng hna te nge ni a, eng department ah nge ni tih kha chhiah na vat tha ve mawle. Work order awm lo, financial sanction awm lo, administrative approval awm lo tih chi kha eng department anga eng hna te nge ni tih kha sawi lan chhiah na vat tha ve mawle. Pu Speaker, ka bial ah khuan Sairang field laih na khuh work order awm lo an thaw nia hei kan la zawng mek a ni. Pu Speaker, Lunglei ah pawh tui tak deuh deuh ila a awm bial a, tunah hian kan. SASKI te ka dah thlap a ni a, Pu TBSC lal veng chhunga pawh hi kan section hmasak ber khan nuaisawm heta tan hian kan lo dah kha hmun dangah hmang su aw i kan lo laklawh ve tawh a, a ZSA te an hmanhmawh bawk a, VC te an hmanhmawh bawk a tikhuan a ni a, a bialtu mla te nena hmunah te pawh kan zuk kal a ka ti a, a harsa lo ang chung zawng a ti a, mahse pavilion siam nan an hmang ta daih a. Chuvang chuan kha nuaih sawm kha ka tin a dan a.
Saski hmasa ah khawi ah mah awm lo. Saski nuaih sahnih kan dil chhuah khan a project list nen a awm thlap a, project list nen lo Saski ah hian sanction a awm ngai lo. Chuvang chuan in tih hming chhiat tum a hetia titi hi dik lo vang. Mahse, ka sawi fiah lawh lawng e.

VC ten tunah khu khum in thing mek a chu chu ka la buaipui mek a ni. Tukin ah khan VC te pawh kan in an lo kal a, i in ai awpa vancung lura te pawh khan a lo bia a, khulai Sakorti chhun kawng siam tu khan. Chuvang chuan Pu Speaker khulai ah khuan nuaisawm pawhsian na tur a awm lo va.

Kan leader in a wind-up a a sawi mek a, kan hnial kalh reng mai a, hei hi chu a tha lo. He hmun hi insawifiahna hmun pawh a ni lo, political campaign-na hmun pawh a ni lo, hei hi sim ang u, kan nungchang a ngawi lo lutuk.